אייבערשטער האט צום א פרייליכע שבת און אכטונג געבן אויף ענקערע עלטערן, און ווער ס'האט הנאה געהאט פון די שיעור זאל זיך מאכן א בוקמארק און קאלן יעדן טאג הערן דעם שיעור, אויב דו פילסט דו דארפסט חיזוק פאר כיבוד אב ואם זאלסטו אריין קאלן יעדן טאג דעם נאמבער דעם ווייסט מארגן ווען עס ארויף לייגן יעדן טאג לייגט מען ארויף די שיעורים און איך דארף חיזוק אויף כיבוד אב ואם איך זיך שעמט מיין טאטע איך זאג אים פאר מיין טאטע דו קומסט נישט אין מיין שמחה קום נישט און מאכסט מיר בזיונות. א אינגערמאן זאגט מיר ער ארבעט דא אין א קלאודינג, דו קענסט דיך נישט פארשטעלן וויאזוי בחורים פירן זיך, חסידישע בחורים מיט דעם גאנצן טראג און מיט דעם גאנצן, ער ארבעט אין א קלאודינג, קומט אריין, נישט קיין בר מצוה, א בר מצוה בחור מילא, ווייסט אז א יונגל, אויך א קשיא פארוואס מען לערנט נישט אין חדר דאס, א חתן זאגט טאטי האט ער געזאגט קום נישט מיט מיט מיר אין סטאר, דו מאכסט מיר בזיונות, אים האָט מען, כ'האָב געדאַרפֿט אײַנהאַלטן און אַראָפּלאָזן אַ פֿראַסק! זאָג איך פֿון דעם יונגערמאַן, אַזױ האָסטו געדאַרפֿט אײַנהאַלטן און אַראָפּלאָזן אַ פֿראַסק? דו האָסט אױך אַזױ גערעדט, געדענקסט? אָ, אָ, געדענק, געדענק, געדענק. דאָס דאַרף מען קענען רעדן, דאַרף מען מחזק זײַן ייִדן. איך זאָג, איך געדענק, דו האָסט גערעדט צו דײַן טאַטן אַזױ. די װערטער האָסטו געזאָגט פֿאַר דײַן טאַטן, פֿאַר ביסט אַרײַנגעקומען אין ישיבֿה. שױן דורך זעקס, זיבן יאָר, שױן חתונה געהאַט, און אַזױ רעדט מען צו אַ טאַטע? אָ, זאָג אים, זאָג אים, דו װײסט, עס פּאַסט נישט. ווילסט הערן א גוטע דרשה וועגן כיבוד אב ואם? רוף דא, דא וועסטו הערן א גוטע דרשה, אזוי זאגט מען פאר א טאטע? טאטי קום נישט אין שטאט, דו מאכסט מיר בזיונות, אזוי זאגט מען פאר א טאטע? מאכסט מיר בזיונות? אייבערשטער העלף מיר זאל איך זיך זעצן מכבד זיין די עלטערן, טאטע וויל איך זאל זיך אזוי זיצן ביים טיש, וועל איך אזוי זיצן ביים טיש, יא? אזוי, ס'איז נישט לאנג, ס'איז נישט לאנג, עטס זענטס אלע בחורים וואס זענט שוין רעדי צו גיין צו שידוכים, ווער ס'וועט אננעמען די דיבורים, ווער ס'וועט ארייננעמען אין די דיבורים וועט זיכער האבן א שיינע לעבן. נאך אביסל האט עטס אלע חתונה, עטס גייט זיך שלעפן מיט קינדער און די קינדער וועלן נישט וויסן וואס מען טוט מיט די קינדער, אבער אז דו וועסט מכבד זיין דיין טאטע פון היינט וועסטו האבן א גוטע לעבן, א גוט שבת, גוט שבת, גוט שבת.